Kum sangkhat zakua sawmkua pathuma zampui tlanga sai kawlh pahnih mi pali thattu beih dan turu tak mai chu. Kum sangkhat zakua sawmkua pathum May leh June thla bawr vela chanchinbu hrang hrangte a chiang lo ruaia kan lo hmuh ang khan, Zampui Tlangdunga sai kawl pahnih, an pute pali tihlumtu leh khawtlang ten an buaipui em em leh thlawh hma pawh la hlei thei lova an awm phah tak leh a hnu deuhva pasal tha ten an kah hlum tak te chanchin a ni a. Tuna kan sai sawi te hi sai khawifin hnathawk tura an chhawr lai, an hur avanga kawl ta em em mai chanchin a ni a. Chuvangin ram sai lam chu kan sawi dawn lo a ni. Date ni sawmhnih pali. Mei, Sangkhat Zakuaw Sawmkua Pathum, Thawhtan ni. He mini hian nileng in saite chu an chhawr leh a, tlai lamah chuan a ngai teh bawkin saite chu Behliang chhip leh Banglak khaw in kar chhuah lam ramhnuaiah chuan an zu thlah liam leh ta sang sang a. He mini hian saite ah hian ni dang aia danglamna leh ngaihthlat lohna tur an hmuh leh an hriat lem loh avangin Sai pu te pawh hian lungmuang takin an sai thlah te chu an haw san leh ta a. Chuvangin sai pu te pawh lungmuang taka awmin a tuk maia an chunga thihna rapthlak tak lo thleng tur pawh chu an hre si lo va. Heng sai pu te hian a tuk maia an chunga thil lo thleng tur chu hre lawk thei ni se, thihna an pumpel thei tur a nia le. Amaherawhchu Pathianin Mihringte hi kan hma lama thil lo thleng tur hre lawk theiin min siam miau si lo va, hemi zan ngat phei hi chuan Saipu te pawh hian an mu mang a, Mangchhia ah te chan in an nupui fanau te pawh an mang mah na. Date ni sawmhnih panga thlanga sangkhat zakua sawmkua pathum thaw leh ni hemi ni tuk dang ang bawkin a lo her chhuak leh ta. Saipu pathum te tan tawpna ni tur chu Saipu, Aw bawn duh re, Amar Bari Satna la tia zai lang lang chungin Sai an thlahna ram hnuai lam chu an pan ta sang sang a. Mahse ni dang ang reng a ni ta lo. Zan lamah khan Saipui pakhat a lo hur hman lo niin a pachal ber mai Hmausaia an tih mai nen chuan an lo hel ta tlat mai a. An pute lo kal thawm an hriat ve leh. Sai pahnih te chu ngawi renga lo awmin an lo hnai ta tia an lo bei thut mai a. Sai pu paka zinga pathum te chu mit khap kar lovah an pawt sawm ta vek mai a. An taksa te chu nasat taka hmaisa in an bawp te an ban te chu an pawt darh vek a. An ril te chu mau lerah an bang liam hnep hnup ta mai a nih chu. Hei zet han hmuh hi chuan pasal tha el khen tan pawh hmulthi a ding ur ur thei awm e. Thil mak deuh mai chu heng Saipu pathum thi ta te serh hi hmuh tur reng a awm lo va, hei hian Saite thik thuchhiat zia hi a entir thei awm e. Heng Saipu pathum te hming hi chhinchhiah a lo ni pakhat mah lo hlauh a, a pawi hle a ni. Tichuan, chu chanchin rapthlak Takpei thlen tur chuan Saipula dam pahnih te chuan ngui em em in khaw lam an pan ta a. Heng Saipu pathum te ruang hi an thihna atanga ni thum ni Sai in an kal hlat sat hnu ah chauh an zuk hlawm thei nghe nghe a ni. Ti chuan Heng Sai pahnih te hi kalsawn zel in thlawma lam an pan hret hret ni a hriat a ni a. Chuvangin Behliang chhip leh Banglakhua mipuite chuan lo lamah te zual ko in tirin ram riak lai mek te pawh an in ko haw ta chum chum a. Tin, mi thenkhatin Behliang chhip khawpiah lawk Vanghmun khuaa Police Station ah an lo va report nghal bawk a. Hlauhthawn lawk ang ngeiin saite chu thlawh hmaah kaiin thlam sak thar te chu an phin chhe ta veng vung mai a. Hetih laia nunaute khawngaihthlak zia leh thlabar zia chu sawiin a siak awm lo ve. Zanah thinthiin an mu ngam lova, lo lamah emaw ram hnuaiah emaw an chhuak ngam hek lo. Zanah saite hi khawchhungah an lo lut mai ang tih hlauhna nen, venghmawr leh fianrial deuhva khawsate chu veng laili ah an riak khawm hial a ni. Mi thenkhatte phei chuan zanah eng pawh an chhuah ngam lo hial a ni. Chutia thlawh hmalak chhunzawm ngam a nih tak si lo ah chuan sai tih hlum a nih meuh chuan mau hnuh te chu dung chen chen an lo ni hman tawh a ni. Amaherawh chu he hun thim lai tak mai ah hian Mizote nihnawm em emna chhan tlawmngaihna a lo thleng ta a. Zampui Tlangdunga khaw hrang hranga mite chuan Mehliang chhip khua leh Bangla khuate chu hlo an thlawhpui ta sup sup mai a, an hlo fai ta duak mai le. Hei hi Pathianin mal a sawm a, kum dang zawng aiin hemi kum hian buh an thar hlawk emaw tih tur a ni. Hetih hun laia an intranpuina hi a va han hlu em? Date ni sawmhnih pariat thlanga sangkhat zakua sawmkua pathum zirtawp ni. Saite hi ransa hlu tak mai an nih avangin tihbo ralṭul hle mah sela, a neitu tan chuan bei nge sei run dung tia an nun a hum hram hram kha tih mak mawh a ni ve reng a, an hur hun te a reh ang a, hruai chhuah leh mei theih an nih beiseina a neitu te hian an nei lian ve hle a ni. He mini pawh hian saipu dang ten thlem chhuah leh mei theih an nih nge ni lo ang tih an thlithlai reng a, amaherawhchu Chuti mai a thlem chhuah chi niin an lang lo va, aa thlak taka mahni lu zu inbarh mai lah a hlawm bawk nen. Date ni sawmhnih pakua, ni sawmthum, thlanga, sangkha zakua, sawmkua pathum, inrinni leh chawlhni. He mini hian Vanghmun Police Station OC in District Magistrate thupek angin saikawlhte chu kan rawn kap hlum ang tiin mipuite chu a hrilh a. Amaherawh chu, chumi ni leng leh a tuk chawnu her thleng pawh chuan saikap tura rawn thawk chhuak an awm loh avangin mipuite chuan bumin an awm nia inhriain tlai lamah chuan vantlak inkhawm an ko nghal a. Chuta an thurel tluk ang chuan a tuk ni sawmthum pakhat thlanga Sakha Jokuasawmkhua pathum ah, Vanghmun Police Station va hual ni se, nasa zawkin cycle te chu ti boral tura nawrh ni se tih a ni ta a ni. Date ni khat thlaruk, sangkhat zakua sawmkua pathum, thaw leh ni. He mini hian cycle pahnih neitute pahnih, Arab Ali leh Sukur Mia, Latugan, Dharmanagar khua leh Hemi ten an rawn hruai sai pu dang senior tak tak pariat zet leh Vanghmun Police Station OC leh Tripura State Rifle thenkhat te a rawn thawk chhuak a. He mini a an hma lak tum dan chuan heng sai pu pariat thiam zual bik te hian sai chu thlem chhuah an tum leh ang a, thlem chhuah theih a nih loh chuan Sai te pawh chu kah hlum nghal tur tih a ni a. Tichuan, Sai pu pariat te chu Sai kawlh pahnih thlem chhuak tur chuan Sai bawm an tih mai, hal puah tam tak nen an thawk leh ta a ni. Mahse, beisei angreng a ni thei leh ta lo. Ramhnuaia an zu lut chu an zinga pakhat chu Sai chuan a lo la leh ta lawp mai a. Chu veleh Sai pu dang te chuan an hal puah ken chu an hal ta dum dum mai a. Hei hi Sai hian a hlauh ve deuh avangin Sai pu dang te pawh chu an rawn bei ngam bik ta lo a ni. Hetih lai hian Sai neitute leh tsr hote hian ral khat atangin an lo nghak ve reng bawk a. Amairawh chu Chu vang hmun Ausi leh Sai neitute inkarah hian thudang a awm leh nge? Sai pawh chu kap ta nge an ti leh hlem hlei lova. Tichuan, Sai pu pariat te chu beidawngin an rawn let leh ta a, ngui em emin khaw lam chu an pan leh ta rih a ni. Hetia saiin saipu pakhat a lak hi a thiante leh midangte hian an zep tlat mai a, a ti rah tak phei chuan mipuite pawh hian saipute an kim lo a ni tih hi an hre mai bik lo va, amaherawh chu naupang thenkhatte chuan saipute chu an kim lo niin an hre tlat mai a, chu mai bakah saipute ngui dan em em khan ngaih chu a ti tha zan lo a ni. He saipu pakhat thih thu hi zep a ni tak na a, an chhungte ngaih a that theih thlawt loh avangin Zampui tangah rawn chuang chhuakin a ruang chu an zuk pawng zawn ta ringawt mai a. Kar lova a ruang pawh chu uih puam ul tawhin an hmu ta mai a ni. He a ruang hi a thih atanga ni sarihna ah lak chhuah a ni ta chauh a ni.

He mini hian thuneitute chuan sai chu kahhlum tum a nih thu an sawi leh a, chu chu mipuite chuan an sakuh ser nghah ve tawp mai a ni. Amaherawh chu, chawhnu her dawn awm velah pawh a tu amah sai bei tura rawn thawk chhuak an awm tak si loh avangin mipui thin a rim tawngkhawng ta a. Nu hote leh hmeichhe dangte chuan kawng zawhin, Vanghmun Police Station chu an pan ta nguah nguah mai a, kem chu an va hual leh ta a, OC hi haw rawh se tiin an au rual a. Thenkhatin OC chu a room-ah an zu luh khung bawk a, an zu an khum hrep mai bakah hlau lek lovin an kawk ta sawk sawk mai a, Mihring nunna nge i hlut dawn Sai nunna, Sai hi ti boral tir thuai rawh, an ti a. Chu chu Ausi chuan sap tawngin a lo dawng sawng khang lang a, chu veleh khutilaia lehkha thiam tak tak, sap tawng thiam tak tak nu ho te chuan an liak ta er zawk a. Tichuan Ausi chuan, Sai chu ka rawn kap ange, a ti ta nge nge a. Tichuan he mini vek tlai dar thum leh a chanve ah chuan Police thenkhat te chu rifle nen an rawn thawk chhuak ta nge nge a ni. Hemi ni vek hian Tripura Police Additional SP Pu Sai Khuma a rawn chhuak chho bawk a, tlaiah chuan sai bei tur chuan an thawk chhuak ta a ni. Tin, heng a hnuaia kan han tar lan tak te hi lu chhum ban chhum huama sai kawlh bei tura Zampui tlang atanga pasalṭha in pe te an ni. Pasalṭha Pu Laltina Mihliang chhip khua.

Pu Lalhnuna Police, Vanghmun Police Station, Pu Zakamlova Police, Vanghmun Police Station, Pu Chalhminga Police, an ni bakah hian Tlangsang khua mi pakhat huaisen em em mai a thiante cycle avanga thingkunga tangkhang Keiman ka la mang ti a silai nena zu hruai chhuak ngam ngat he cycle pahnih beihna ah hian a tel bawk a, a tangkai hle nge nge a ni. A hming ka ngaihtuah chhuak zo ta tlat lo mai a, a mi ngaihdamna ka dil tak meuh a ni. Date, Ni thum, Thlaruk, Sangha zakua sawmkua pathum, Nilai thawh tanni tlai lam, cycle beih tan a ni ta. A hma lama kan sawi tawh ang khan hemi ni tlai lamah Vanghmun Police te chu an rawn thawk chhuak ta kan tih tawh kha. Tin, Khing tual chhung pasal tha te an hming kan tar lan tak te pawh khi khaw mipui te chhan nan lu chhum ban chhum huamin an inpe kan tih tawh kha. Sai beih hi an chak hrim hrim a ni lova, amaherawhchu heng sai kawlh te hi an hlawm em avang leh thlawh hma pawh Annih avang hian la hlei thei lova an awmna a rei tawh avangin pasal tha ka ni inti tan chuan a tlawmthlak hle a. Saite hi tihhlum ngei an ngai a ni. He miṭuma sai kawlh beihna leh kahhlumna ah hian Police te hian a hming an tum a ni mai a. A tak taka sai chet tlatna zu luh chilh tu leh zu beitu te chu heng tual chhung pasal tha te hi an ni. Anni hnenah hian police te chuan an rifle leh a mu te chu an hlan vek a ni. Police te zingah chuan Pu Zakam lova chiah hi a beihna a tel ve chu a ni. Han belh leh hlek ila, heng pasal tha te in pek na chhuan awmzia hi tun kan hai lova nge, anni hi nupui fanau nei vek an ni a. An sa zuk beih tur te hran zia leh hlahawm zia pawh hrechiangtu an ni a, an zuk beihna ah pawh tawhsual an zuk tawk ang nge pawh hriat loh a ni a. Heti chung hian hlawm ngai takin mahni inlum atangin an rawn pen chhuak a ni a, an chungah hian mi mit a fu thup a ni. Tichuan, hemi ni tlai lamah chuan pasal tha te chuan an nupui fanau theuh te chu thla muanin, Min rawn ngaihtuah reng reng suh u, dam takin kan rawn haw leh anga, cycle te pawh hi kan rawn kap ngei ang, lo hlauthawngin lo thla bar reng reng suh u tiin an iptepui chu an ak ta sang sang a. An nupui fanau te chu an bai bai liam ta a ni. Hetih hun lai hi ka ngaihtuah thin a, keini hi heng cycle bei tur hian lo inpe ve dawn ni ta ila, kan nupui te hian tap chungin Mateya, Matei pa, kal ve lo mai rawh, ka ngaihtuah che e mai min ti ta se la, ni mai ang hmi ang tih a awlawm e ka ti thin. Hemi ni tlai lam leh zan lamah te pawh Cycle te chu an kaphlum thei mai bawk si lo. An nupui fanaute tan hian ngaihtuah an naiin mutmu tuah a har awm mang e. A enga pawh chu ni se la, eitur lamah chuan buhfai zan thum riak vel nena thawk chhuak kha an ni a, a ziah ziah a awm awm e. Mahse, an che sual mai ang a tih leh a kham pheiin nge an rawn haw ang tih mawlh mai kha rilru kaptu tur chu a ni. He mini tlai lamah hi chuan cycle te chu insawn phei zelin hmar lam atangin chhim lamah zampui tlang dung chhuah lamah an insawn phei zel a. Hemi tlaia pasal tha ten sai awmna an zuk thlen thlak hi chuan saite hi Bangla leh Behliangchip khawchhuah lama kawlh tan tawh kha Tlangsang khawchhuah lam zawt an lo thleng phei hman hial tawh a ni. A hmasa in ngaithla-tu ten kan hriat fiah theih nan Zampui Tlangdunga khawsawm awmte indawt dan hi hriat a tha awm e. Zampui Tlangdungah hian Mizo khua sawm a awm a, a Tlangdung chhim lam atang in lo sawi ta ila, a khaw indawt dan chu Phuldungsei, Sabual, Tlangsang, Bangla, Behliang chhip, vang hmun, tlak sih, hmun pui, hmawng chuan leh vaisam te an ni a. Heng cycle pahnih te chet tlatna hi chu Behliang chhip leh Bangla leh Tlangsang khaw zawn chhuah lampangah a nih chu. Beihpui thawhkhatna, Date, Ni thum, thlaruk, sangha zakua sawmkua pathum, ni lai thawh tan ni tlai lam. Tichuan pasaltha te chuan sai chek latna hmun tlang sang khawchhuah lam chu an zuk thleng ta a, he mi hmun atanga hla em em lovah hian Tuikuk khua tharma an tih mai a awm bawk a, tichuan pasal tha te chu ram hnuaiah chuan fimkhur em em a lutin sai hnu chu an han chhui ta a, thui tak pawh an la chhui hman lo tiin sai pahnih te chu ngawi rengin thawm nei miah loin an lo awm reng mai a lo ni a, Chutia a hnu an chhui phei zel chu sai pakhat chuan thawk leh khatah a rawn phin phei ta thut mai a. Chutia saiin a rawn beih tak thutah chuan pasal tha te pawh chu chi aiin an ṭil darh hak mai a. Pasal tha te zinga pakhat Pu Kap Nuna chu Sai chuan hlam leka hnaiah a rawn bawh nghal ruak mai a ni. Chu veleh Pu Kap Nuna chuan chu Sai chu a chal darah tak mai kah tumin a rifle chu a hmet ber ta a. Mahse, a silai chu puak thei ta tlat lo mai a. Chutia a silai a tlawlh takah chuan Pu Kap Hnuna chu sang taka invurin a per sawn nawlh mai a. Chutih lai tak chuan a chhak deuha awm Pu Zorama chuan Sai chu a luah a thluak pawh si lovin a rawn kap ta thuai mai a. Sai chu a lu hai a vir ta muai muai mai a ni. Chutia Sai lu hai a vir muai muai lai chuan pasal tha dangte pawh chu an insaseng thei ta hram a. Khatia pasal thate han ṭil darh ta hak mai kha sai dang chuan Pu Ralchhuanthanga chu a lo um fal ta bik a, hemi ṭuma Pu Ralchhuanthanga han tlan chak zia mai chu Mualhnih vel a tlan tlangna a Pu Thangtea hnu hniak hi pakhat chauh a la nge an ti alawm. Pu Thangtea hi a thlawk nge thingah a pak kai zer zer mai tih pawh amah hian a sawi duh tawh si lova kan hre thei dawn ta lo a ni. Hemi tuma saiin a rawn phing thut hian pasaltha te hi an han chi ai nasa khawp a, an zinga police pakhat tel ve chhun. Pu Zakamlova chuan thingtuai mei lukham rual zet tur hi a su thlu tawp mai a, he thingtuai hi a ṭo nghet lo hrim hrim nge? Mahse, vaneihthlak takin hliam a tuar lo hlauh a ni. Tin, khatia Pu Thangtea sai pakhatin a umfal bik ta kha sai chuan a man rep tawh tiin a iptepui chu leiah a thlauh ta hlauh mai a. Chu chu sai chuan a sawi sak san ta a, a chhunga chem a dah te pawh chu a ulh kawi sawi che zo vek mai a ni. Chutia saiin a iptepui a sawi sak lai chuan Pu Thangtea pawh chu insasengin Thing lerah a lawn kai hman ta hram a ni. Tlema tlemah sai hian a man lo chauh a ni. Khatia pasal tha ho sai lu hai laia insa seng hlawm ta te kha thing lerah sang takah saiin a man phak lohna ngei turah an lawn vek a, sai kal hlat hun an nghak tawp mai a ni. Tichuan khua a lo tlai zel a, a lo thim dawn hnai ta hial a. Hetih lai vel hian thar makhomi tuikuk nupa feh haw nge an zin haw nge ni chutih lai hmunah chuan an lo lang ta hlawl mai a. Chungte chu pasal tha te chuan an hmuhin an dinhmun hlahawm zia hriain an awmna lama rawn phei ve mai turin an au ta ringawt mai a. Tichuan, tuikuk nu zawk chu mi pakhatin thingkung atangin a lo pawt chho a, pakhatin a mawngah dawm chhovin thingkak remchangah an zep ta ringawt mai a ni. Hemi tuma a hnuai lama tang zawk tan hian chunglam hawi a tih chi viau loh a ni awm e. Tichuan, sai pahnih te pawh chu an kal hla ve hret hret zel a. Zan dar kua velah chuan chung pasal tha te pawh chu thawm dim taka chhukin an awmna atanga hla vak lo thar makhuaah chuan riak turin an thawk phei ta rih phawt mai a ni. He mini hian sai pakhat zawk chuan hliam a tuar ve ta a ni. Tichuan pasaltha te chuan sai kawlh te chu a tukah beih chhunzawm turin zan an mut san leh ta rih a ni. He mi zan ngat hi chuan mut a tui duh chiam loh hmel hle a. Hetih lai pawh hian saikawlh pahnih te chu an riahna tharma khua atanga hla vak lo ah khan an hnut chhiah ta phawt mai kha a ni a. Vanei thlak takin heng saikawlh pahnih te hi an riahna khua ah hian an rawn lut lo chauh mai a ti si a. Beihpui thawh hnihna saikawlh pahnih thah an ni ta. Date nili thlaruk sangkhat zakua sawmkua pathum he mini hian zing var tian ah saikawl beih chhunzawm tur chuan pasal tha te chu an tho leh ta sang sang a, he mini hi chuan saikawl te chu kah hlum ngei an tum ruh ve hle a ni. Zan lamah khan a beih chhunzawm zel dan tur tek tik thar an hmu chhuak hlauh mai a. Tichuan, khua a lo en fel hnu chuan pasaltha te pawh chuan sai awmna lam chu an pan leh ta sang sang a. Tin, sai te pawh hian hmun hla an lo la thleng hman bik lo va, a hmâ nia an beihna bul lawkah an lo la awm reng a lo ni a. Tichuan, pasal tha te chuan sai te chu thlawh hma fai atanga beihzai an rel ta a. Pasal tha te chuan sai te chu sai pu ten an ko dan ang chihin an han ko ta a. Chutia an han ko chu sai te chuan an haw nasa mai niin vau atang chuan an rawn tlan phei ri nghal sun sun mai a. thlawh hma an rawn hlat vak tawh lo tiin Pu Kap Nuna chuan Saipu ten an koh dan bawk chuan a kau nawn leh a. Chu veleh Sai pachal zawk chu rawn tlan pheiin vau chin leh chin lohah chuan a lo lang ta ruau ruau mai a. Pu Kap Nuna chuan ngun em emin a lo tin reng bawk a. Tichuan, Sai chu a rawn hnai tho khat ta tiin Pu Kap Nuna chuan a lu ah tak mai a rifle ken chuan a kap ta thuai mai a, sai chu a thluak pawh ngei a a kah avangin a tlu awn ta ruai ruai mai a, tho leh tur a awm ta lo, amaherawh chu pu kap hnuna chuan sai pachal chu a thih chian loh takin tih thu ah a kap nawn leh a, sai pawh chu a thi chiang ta. Chu veleh sai pakhat la dam zawk a nu chuan Sai Pachal chu rawn chhan tumin a rawn bei phei ve nghal thuai a. Pu Kap hnun a vek chuan chu Sai nu pawh chu a lo kap awn leh ta ruai ruai mai a, tho leh tur a awm ta lo. Tichuan, Pu Kap hnun a chuan Sai kawlh te chu an tho thei tawh lo tih a hriat chian chuan a thian te, thing leh ralawn te chu a au khawm ta a, anni chu thing atanga rawn chhukin. Sai tlukna lamah chuan an phei a, diriam takin chung sai kawlhte chu an kah rawn ta luai luai mai a ni. Tichuan Zangpui tlanga sai hrang pahnih kawlh em em mai an hmuh apiang tihlum zel mai tute chu kah hlum an ni ta a ni. Tichuan pasal tha te rawn haw chu kawt chhuahah mipuiten an lo hmuak luih luih mai a, khaw mipuite chu an lawm em em mai a, an thaw a veng ta sawng sawng mai a ni. Heng pasal thate hi an chet that em avang hian mipuite pawh hian an ngaisangin an chhuang em em a. Kawtchhuahah Parthi nen, Khuangpui leh Khuangte nen ri thei zawng zawng nen an lo hmuak luih luih mai a ni. Tichuan, heng pasal thate hi hmanlai ram mu rawn haw te ang maiin mipuite chuan an lo dawng sawng a, an lo lam luih luih mai a ni. mi nu leh nu lo te pawhin heng pasal tha te hi an lo kuah ngawih ngawih mai a ni. A dik tak chuan heng pasal tha te hi an chhuan awm reng a, tluk loh rim an nam em mai a. A dik tak chuan heng pasal tha te hi an chhuan awm reng a, tluk loh rim an nam em mai a ni. Nungdamin nge an lo haw anga kham pheiin tia mipuiten thaw dep dep chunga an lo ngaihchang reng lai a, dam tak leh tumah rawn inhliam lo leh hlawhtling taka an rawn haw thei hi chawimawi an phu hliah hliah reng a ni. Tichuan, kum sangkhat zakua sawmkua pathum lai hawl bawr vela Zampui tlang leh a chheh vela mite titri bertu cycle pahnihte chu tihboral an ni ta a ni.